Lungmali post thawngchimnak in nan kut kan in tlaih hna. Thonghni kul le li tangkhawng ni kul zinglei thawngchimnak kan rak thawk lai. Tuzing kan chim dingmi tlangtar cheukhat hna cu minchiah ah ralkap thazaang chap ding in a kalmi sac ralhrang mawtaw pahnih an kah, pasarih an thi, hliamtuar an tam. KNU hmunram chungah thonghni kul le thum chungin kahdohnak voi thongli zaruk reng lo a chuak, sac ralhrang thong nga reng lo an thi. Sathum chung kahdohnak ah sac kut in Rakhine le Palawa tualchungmi sawmriat leng nunnak a liam, zahnih sawmruk hliam an tuar. Thailand ram phangphang sernak zung ah puahkehnak a chuak, minung kul le thum reng lo nunnak a liam. Timi thawng le thawngpang dang hna an rak si lai. Thla thum chung kahdohnak ah SJC kut in Rakhine le Palawa tual chungmi sawmbiat leng nunnak a liam, zahnih sawmruk hliam an tuar. A luanciami thonghnih kul le thum November ni hleithum thawk in Rakhine ramkulh le Chinram Palawa peng chung kahdohnak caan chung ah Sac ralhrang chungtel hna nih an tlaih hna i an thahmi hna tal in hriamngan le cunglei kahdohnak ruangah tualchungmi sawmriat khat an nunnak a liam pinah minung zahnih sawmruk nih hliamhma an tuar tiah SGCO nih January ni hleiriat ah thawng an thanh. Nunnak liammi le hliamtuarmi hna cu Maungdaw, Buti Town, Yateh Town, Sitwe, Pona Cwe, Cohtaw Myo-u Nimbya miphung ah Caophyu rame le Chinram Palawa pemchungha ah an si. Nunnak liammi an tam biknak hmun cu Myo-u ah a si i minung hlei nga an nunnak a liam tiah an langhter. Thla thum chung kahdohnak caan chungah nunnak liammi hna cu pa sawmnga ruk le nu kul lang nga an si i hliamhma tuarmi pa za le sawmli le Nu za le kul an si. Tlunghnih kul le thum November thla chungah minung kul le riat nunnak a liam i minung za le pathum nih hliamhma an tuar. December thla chungah minung kul le sarih an nunnak a liam i minung sawm ruk ruk nih hliamhma an tuar. Tlunghnih kul le li January thla ah minung kul le ruk an nunnak a liam i minung sawmpua khat nih hliamhma an tuar tiah HDCO nih thawng an thanhmi ah an langhter chih. Michiang ah ralkap thazaang chap dingin a rami sac ralhrang motor pahnih an kah, pasarih an thi, hliamtuar an tam. Mandalay ramṭhen Myint peng ah ralkap thazaang chap ding in a rami sac ralhrang motor pahnih bom puah hnu in an kah, motor pakhat aa rawk, tiah Red Dragon Guerrilla Force Myint in ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. January ni hleisarih zing suimilam hekhat le cheu tluk ah Nuahtawci peng Phangcin khupawng ah sac ralhrang le mipi ralkap karlak ah kahdohnak a chuak. Cu kahdohnak hmun ah ralkap thazaang chap ding in motor pahnih he a rami ICC ralhrang thazaang sawmthum tluk cu mipi ralkap nih bomb puah hnawh in an rak kah hna caah motor pakhat aa rawk tiah People Spring media nih a langhter. Bomb puah hnawh kahdohnak ah Sac ralhrang pasarih an thi, hriamtuar an tam, mawtaw pakhat aa rawk, drone pakhat le meithal kuan zeimawzat kan lak, tiah Red Dragon Guerrilla Force Mission in ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. KNU Hmuram chungah thonghnih kul le thum chungin kahdohnak voi thongli zaruk renglo a chuak. Sac ralhrang thong nga renglo an thi. KNU nih a humhakmi hmunram chungah kum thonghni kul le thum chungin kahdohnak vawi thongli zaruk reng lo a chuak. sac ralhrang thonglainak tlawm lo an thi tiah KNU nih a langhter. KNU humhakmi hmunram chungah lut in umhmun khuarmi sac ralhrang le KNLA KNDO hruainak tangah ummi mipi ralkap tangti putpawnh hna karlak ah kahdohnak Voi thong li zaruk kul le thum reng lo a chuak tiah theih si. Kahdohnak chungah SAC ralhrang commander, captain hruaitu dangdang tal thi in thong nga panga an thi. Thong thum zathum sawmli nga nih hliam an tuar. KNLA le KNDO hruainak tangah ummi mipi ralkap tangti phufuan chungin miphun le ram caah minung za le sawmngali nih nunnak an pek. Zanga sawmkua sarih nih hliam an tuar tiah theih si. Dipeyim peng ICC ralhrang nih Me'u khua ah tualchungmi sawmli tluk tlaih in pathum an thah hna. Sagaing ramṭhen Dipeyim peng Me'u khua ah ICC ralhrang nih tualchungmi sawmli tluk tlaih in pathum an thah hna, tiah tualchungmi hna nih an chim. January ni hleiriah zing suimilam paruk tluk ah sac ralhrang nih Dipeyim peng Meo khua cu luhhnawh in tualchung mipi sawmli tluk hlei in an kalpi hna tiah People Spring nih a langhter. sac ralhrang nih tualchung mipi sawmli tluk tlai in an kalpimi hna cu Leiyakung khua an phak ah nu pakhat le pa pahnih an thah hna tiah Leiyakung khua tualchungmi hna nih an chim. Mansi peng ICC sakhan cu KIA nih an lak i ralhrang kul leng an tlaih hna. Hmakan ICC sakhan zong an lak khawh. Kachin ramkulh Mansi peng Tlangmuyang khua ICC ralhrang sakhan cu January ni hleikua ah Kachin ralkap KIA nih an lak khawh i ralhrang kul leng zong an tlaih hna tiah KIA thawnglanghnak hrampi nih khatit ah a chim. Thonghni kul le li January ni hleikua Zing suimilam hleikhat le minute pahra tluk ah Kachin ramkulh Mansi peng Sangmuyang khua IC ralhrang sakhan cu KIA brigade pathum nih an kah i an lak khawh pinah ralhrang kul reng lo an tlaih chih hna tiah theih a si. Cu bantuk ṭhiam in Kachin ramkulh Phakanh peng IC ralhrang Byuha sakhan zong KIA nih an lak tiah kan theih. January ni hleiriat zanlei suimilam pathum tluk in Mawkha khua ah ICC ralhrang le Kyain-e karlak ah kahdohnak fak ngai in a chuak i Myoha kong ICC ralhrang sakhan in hriamngan he an kah bawmh hna. Cu hnu ah Myoha kong ICC ralhrang sakhan zong Kyain-e nih luhhnawh in an kah ṭhan hna i January ni hleikua zing ah tlamtling tein an lak khawh tiah Kyain-e thawng langhnak hrampi nih a chim chap. Sac ralhrang meithal kahnak in Kalay ah tuchungmi ngakchia pakhat tunnak a liam. January ni hleiriat zan suimilam pasarih tluk ah Sagaing ramṭhen Kalay peng Tahan ah pafa cycle in aa phurmi cu sac ralhrang meithal kahmi kuan nih a khenh hna caah a fanu nunnak a liam tiah tualchungmi hna nih an chim. Sac ralhrang meithal kahmi kuan nih Kum sarih ngakchia nu Cuan Siangcing cu a ṭang ah a khenh i rianrang in khuachung seh-inn pakhat ah an kalpi nain sibawite nih cohlan duh lo caah hmundang seh-inn i an ṭhialpi tlawmpal ah a nunnak a liam colh tiah theih a si. Caṭo peng ralhrial hna umnak ah sac nih bomb a thlak i minung panga nunnak a liam. Rakhine ramkulh Caṭo peng Pechahmun ram ralhrial hna umnak khua ah sac ralhrang nih cunglei in bomb a thlak caah ralhrialmi panga an nunnak a liam i hleinga hrawng nih hliamhma an tuar tiah Western News nih a langhter. Thonghni kul le li January ni hleisarih, chun suimilam hleihnih tluk ah ICC ralhrang nih raltuknak helicopter pakhat in bom a thlak caah ralhrial mi panga an nunnak a liam i minung hleinga hrawng nih hliamhma an tuar pinah inn pariat hrawng a rawk. ICC ralhrang nih helicopter pakhat in a kah i hriamngan kuan zong a thlak caah ralhrial in aa dormi minung panga an nunnak a liam. A dang minung hleinga hrawng nih hliamhma an tuar pinah in riatnak tlawm lo zong a rawk. hliamhma tuarmi lakah a cheu cu an nunnak caah thinphang ngai a si tiah tualchungmi pakhat nih a chim. Nunnak liammi hna cu Chokdaw khuapi in Lising khua ah ralhrial in aa dormi an si tiah a chim chap. Bilin peng ah ICC ralhrang hriamngan kahnak in Tualchungmi pathum nunnak a liam. Mur ramkulh Bilin peng Ṭatukom khua cu sac ralhrang nih hriamngan in an kah caah tualchungmi pathum an nunnak a liam, tiah tualchungmi hna nih an chim. January ni hleikua zing suimilam hleikhat le minute hleinga tluk ah Ṭatukom khua cu sac ralhrang nih hriamngan in an kah i Tualchungmi pathum nunnak a liam pinah minung pasarih nih hliamhma an tuar. Hliamhma tuarmi lakah panga hi an nunnak caah thinphang ngai a si tiah tualchungmi pakhat nih khatit ah a chim. Tamu khuapi ah kahdohnak fak ngaiin a chuak i SAC officer pakhat tal in pali an thi. Sagaing ramṭhen Tamu khuapi um Pengkawdasidawr pawngah umhmun khuarmi SAC ralhrang pawl cu PDF Tamu battalion four nih an kahdoh hna i SAC officer pakhat tal in pali an thi tiah kan theih. Tonghnih kul le li January ni hleiriat zinglei suimilam panga tluk in PDF Tamu battalion four nih an kahdoh hna i Caan suimilam pariat tluk tiang kaphnih kar kahdohnak fak ngaiin a chuak. Cu kahdohnak ah sac ralhrang officer pakhat tal in pali an thi pinah hliampumi zong an tam. PDF Tamu in minung pakhat nih hliamhma fak tuk lo a tuar tiah PDF Tamu in ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. Kahdohnak a chuahnak hmun cu Tamu, Kale luchuahnak mawṭaw lam ah a si i Camu khuapi um sac ralhrang sakhan he farlung panga tluk aa hla tiah kan theih. Mizoram ah a zaammi sac ralhrang zaruk sawmkua leng an si cang. India Mizoram ramkulh Lawngtlai peng Parva khua ah a luanciami Thonghni kul le li January ni hlei sarih ah sac ralhrang zahnih sawm sarih pariat cu Assam Rifle sin ah hriamnam le Ralṭhawng pawl he an i ap ṭhan i Mizoram chungah a zammi sac ralhrang chungtel dihlak na ruk sawmkua li an si cang tiah Mizoram tualchung thawngzamhnak hna nih January ni hleiriat ah phungning tein thawng an thanh. A luanciami thla hnih chung lawngah sac ralhrang chungtel zali hleiruk cu India Mizoram ramkulh ah an rak zam cang i India cozah hnatlaknak in ICC ralhrang nih Mizoram khualipi Aizawl khuapawng um Lengpui vanlawngbual ah vanlawng in a rak lak cang hna. Sakhan la kahdohnak caan chungah India Mizoram ramkulh ah a zaammi ICC ralhrang chungtel dihlak zaruk sawmkuali an phan cang tiah kan theih. Cun kan hnu India ram Mizoram ramkulh Lawngtlai peng ah a zaammi ICC ralhrang zarhnih sawm sarih pasarih zong India cozah nih January ni hleiriat ah Cunglei khuapi ah an kuat ṭhan hna tiah theih si. Kan theih bantuk in January ni hleisarih ah sac ralhrang le mipi ralkap pafonh hna cu Lawngtlai peng Banrukbang khua pawng Myanmar ram chung Karma tiva ah an rak i kap. Kahdohnak hmun in zanlei suimilam pali tluk ah sac ralhrang zahnih sawmsarih pasarih hna cu Lawngtlai peng Banrukbang khua Assam Rifle sin ah ralthuam tling he an lut. Panrukbang khua ah a zammi sac ralhrang zahnih sawmsarih pasarih hna cu Assam Rifle nih January ni hlei ah Lawngtlai peng Panrukbang khua motor pariat in Lunglei khuapi ah an kuat ṭhan hna tiah kan theih. A zammi sac ralhrang hna hi Cunglei khuapi in zeitindah Myanmar ram chungah an kuat ṭhan hna lai timi cu fianghlang in theih khawh a si lo nain cunglei khuapi in helicopter hmangin Myanmar ram chungah an kuat ṭhan hna lai ruah le zumh a si. India ram ah nuamnak tuah dingin a kalmi Siangngakchia citmi tilawng hmete can sualnak a tong, minung hleili nunnak a liam. India thlanglei hmunram ah siangngakchia nuamhnak a chuakmi hna tilawng hmete cu can sualnak a tong. Cachimtu pahnih le siangngakchia hleihnih nunnak a liam tiah ṭuanvo ngeitu hna nih an chim. Tilawng can sualnak hmun hi India ram Gujarat, Vadodara i Hmanni tidil ah si tualchung palik hna nih nunnak liammi zat hi fehternak tuah in a nungdam rihmi hna chanchuahnak rian an ṭuan tiah theih si. Minung hlei rih lakah pasarih cu chanchuah an si i pawngkam sein ah an kuat colh hna tiah ṭuanvo ngeitu hna nih an chim. An dihlak in i runvennak angki hruk ding an ngeih lo caah atu bantuk thil a cannak hi a si tiah ṭuanvo ngeitu hna nih an langhter chih. Thailand ram phangphang sernak zung ah puahkehnak a chuak, minung kul le thum reng lo nunnak a liam. Thailand ram phangphang sernak zung ah a chuakmi puahkehnak in minung kul le thum nak tlawm lo nunnak a liam tiah ṭuanvo ngeitu hna nih an chim. January ni thla sarih zanlei suimilam pathum tluk ah Thailand ram Sukhamburi pengkom Saklaw peng ah puahkehnak hi a chuakmi a si i minung kul le li nunnak a liam cang tiah AFP nih a langhter. Thailand ram phangfang sernak zung puahkehnak a chuakmi kong he pehtlai in Chawmvo ngeitu hna nih hlathlainak an tuah lio a si. Thawngpang sernak zung ah hin rianṭuanmi nung sawmthum tluk an um i thil sernak hmun hi cozah nih a theihpimi si le si lo an hlathlai lio tiah tuahchungmi pakhat nih a chim. Houthi misual hriamtlai phu America nih a bawilinak a kah ṭhan. US ralkap nih Yemen i Iran dirpitu Houthi misual hriamtlaipu hna cu a vawilinak an kah ṭhan hna tiah Pentagon nih fehternak a tuah. Release can ah a lut chuakmi tilawng hna cu Houthi misual hriamtlaipu nih missile bomb hleihnih mang in an kah hna nain US ralkap nih an khampiak hna tiah Tuanvo ngeitu hna nih an chim. US nih raltuknak tilawng Navy hmangin Houthi missile hriamtlai phu hna umnak hmun cu an kah tiah US nih a langhter. Houthi missile hriamtlai phu nih November thla thawk in release sen ah thilri phurtu tilawng hna cu kah hram an thawk i hi thil hi Israel nih Hamas cungah a tuahmi kahdohnak lehrulnak a si tiah an chim.